Família, más un bes na live sobri kazu tranka fúlia, más un bes, n sê ma povu sa ta kurti. Nton. Nu ten más séna pa nu traze sobri Tranka Fúlia, más kontiúdu, más vídiu, más live. Nton, nton stória é verídiku. Foi Tranka Fúlia, sen dúvida. Kel vídiu dja N odja kon prova el ta ser prézu pa pulísia franseza. Nton, kuza ki N sa ta ben fala li, Flário é kunhadu ki agredi-l primeru, Tranka Fúlia refruta. Ba ta intendi kusa, omi é omi senpri omi, a kunhadu si da-l primeru, tranga fula ka fika pa baxu tanbe da, ba ta intendi, é kela ki pasa. Nton, nu sta ben kumenta sobri isu más un bes. Gentis ta fla ma é nuvela, sima ta ten atualizason di kazu, nu ta traze vídiu li pa nhos, sertu? Nton, kuze ki pasa? Mudjer di tranka fula Entra na meju pa rifi pa tadja pa tadja faka kaba panhel el e ka mereseba isu nen tranka e na fla mas un bes tranka fule nunka kis na mi opinion e ka kis mashuka se mudjer pamodi se mudjer e ma di se fidju na vizon nunka kre e kria mashuka se mudjer nton mudjer bai entra na meju kaba pa ser mashukadu Pode ta intende é kel-li ki pasa. Kuza éra ómi ku ómi, tranka fule ku si kunhadu, soku ta bai ta ben, naifi ta bai ta ben, es dôs. Nton, so ki mudjer tanbê, é se maridu, é se irmon, el bai entra na meiu pa el tenta fase sipara. Alvês, na ta é géra ki ta ki ta kizénsa kunplika pa bo. Bu sta intende? Alvês, na ta é géra ki kuza ve sta ser konplikadu pa bo, ave na ta gera, bo ki ta panha pankada, bu ka ta fladu ma gera, gera ku algen ku faka, ku arma ka ta tajadu, bu ten ki dexa la, pamodi alves na ta gera bo ki ta kaba pa ser mesmu pujudikadu. Nton, e kila ki kontise tranka-fulha ku si kunhadu. Nton, kunhadu ba pa sima di Trankafula, Trankafula tanbê é ómi, el da soku, ê kua kuza ka ta safa el? Nãã, ê fi! Nu ka pode kritika Trankafula, nu ka pode kritika Trankafula sertamenti, nu ka pode kritika Trankafula, pamodi é géra di ómi pa ómi. Se ba fazeba kónta sen mudjer, dja é otu parada.

Ten dos ladu senpri. Dipos nu ta ben obi ladu tranka fulha, nu ten obi ladu se kunhadu. Tanbe nu kre obi ladu se mudjer. Bu sta intende un kuza? E kila ki sta ta pasa. Tranka fulha foi prezu ngoi na video e tevi rostu labantadu memu. E, manu, o si bu ten ki ta nkarra kuza mo da omi. Bu sta intende? Bronka ta da ku tudu omi. Bu sta intende? Bronka ta da ku nos tudu. Dja kontise kel azar li, kel fatu na bu vida, bu ten ki ta nkarral. ku kabésa labantadu, kontinua ta sigi e si ómi ten ki ta ruspeta ómi sertu di tudu manera. Ami N ka sta favor tranka fulha pamodi agreson, tanbe N ka sta kóntra tranka fulha. Si ómi ben agredi-u, bu ta difende ku kel ki bu tene. Bus intende? Mano, kel li un operason ki un es faze na Fransa la bu ta pensa, ami N pensa ki éra di 50 ómi. ma é ka gera di un omi. Imajina ku pulisia spesial ku ku kuza sima ke ke sniper ki staba la ta geraba. Abo kila é ku sema un operas na bo kila mi ami kila ndi mi pensa e ka tranga fule mi no. Abo tu é rapaz ta bai bu ta pensa me bu ta pensa sen omi ki sta ta briga. Rapaz tudu ku kuza ya po na rosu ya pensar na modi. Pulisia franseza tambi é mutu skandalozu tambi brou. Mutu skandalozu, bo un tranka fula, tranka fula ka ta mexe ningen, mi tranka fula pron ka se mo kera algen kera kera brola ku kera brola ku naifi propi mi ama, tranka fula krê sta kansadu ku brola i kila ka se mo fosi kila mi kila mi kila kila mi ka intende. Entende? Deus sa ira ki nada ka ta kontise ku brota, ki brota ta sai di esa, ki tudu ta fika dretu, ki familia sa reuni, ki tudu ta fika na pas. Bse entende? Ki tranka fulia ta sai logu, ki nu ta ben tevi novu musika, novu deka, ki nu ta ben ten novu tranka fulia. Bse entende? Pamodi bagulha loku. Mano, mas un kuza. Ómi, nunka ka bu subustima ómi. Ómi, pa más el é mu finu, el ten puder di dóna ku, ô ten kazodándu ku, ku el ta faze-u, ô ku pédra, ô ku faka, kê ki el faze-u. Mudjer, ô ki nhos dós ómi ta briga, nhos larga la, ka nhos entra na meiu. Si nhos ka pode tadja, nhos sai, nhos kóre. Bu sintí nen kuza? Má bo tanbê ka bu entra na relason di dôs algen. Bos ta ntende? Kel-la ki é konplikadu. Un monti pájina faze fofóka na internet, un monti pájina poi tranka fule, agridi mudjer, kel-li kel-la. Verdadi dja kumesa parse, má na géra ki el staba, ki se mudjer bai entra na meiu, ki se mudjer pai un lezon levimenti. Bos ta ntende un kuza? E é kel-la, mano, é tristi, bos ta ntende? É tristi realmenti kuzê ki kontise ku nos. Mano, tranka fule pode kontise ku mi, pode kontise ku bo, pode kontise ku un kualker algen na nos vida.

Sa intendi ma lei di la ka ta brinkadu. E Cabo Verde avia bu ta da algin uma beg ta fika si nada ta ta ta da un problemia nada ka ta kontisi ma na kes pais di Europa la e komplikadu e komplikadisimu sa intendi mas Nha amiga, bo ka ten nada ki meteba na bagulho di dos omi, bo ta intende un kuza? Nada, bo ka ten nada ki meteba na bagulho di dos omi, bo ta intende un kuza? Ta dexaba eles la es ta resolvia ses korreria, es dos, sena di omi pa omi, es dos. Mas, si staba mas pisoa na kaza tambi, Sima sa ta fladu, si sta más algen na kaza, nhos tinha puder tanbe di ntreveba, bos intendi? Si staba más pesoa na kaza, se ka era es três ki staba la, ô kuatu algen ki staba la ku kriansa, nhos tinha puder di ntreveba, man, ô ki nhos oia animu ta izalta, ô ki nhos sta nun kô, ki nhos oia, nhos ki sta más konsienti, nhos ten ki ta sipara, nhos ten ki ta tadja. Si staba más pesoa, nu ka sabe kantu di pesoas ki staba la. Bo ta ntende? É kel-la ki ten ki ta kontise. Ki nhos oi anu sta ta izalta un kualker ko, nhos tra kel pesoa ba nu da un jiru, tra pesoas di la. Pamodi sempri ta da prubléma, sempri ta kaba pa da prubléma. É klaru mano, é kile ki N sa ta fla, otu fla buru dja solta, obi fla ôma obi li, obi li, Hélio di ôu nhas pâpia, kumenta li, buru dja kapri. Buru sénpri sta kapridu nha mano, buru sénpri sta kapridu. Ba ta intende un kuza, ê é isu ki sta ta kontise, tudu algen ka odja sa ta kritika, ê ô fotu tranka fule sa pa tudu ladu mano. Pasenjadura nhos ka promove si múzika si Dja ténpu nhos ka pape na tranka fule si E pa spera un disgrasa pa kontise ku tranka fule pa tude algen fa ta partilha Di axe tanbe ma Mo algen gosta di disgrasa di kel otu mo. Para tudu algen sai ma ma kel la me un disgrasa ki kontisi na vida di tranka bos ta ntende, un disgrasa mesmo, kel la nin-ningen ka ta kre pa ningen mano, ningen ka ta kre ningen pa sibi-l, ningen ka ta kre sta prezu ma, nen galinha, nen ratu, nen barata ka ta kre sta prezu, ken ki ta kre sta prezu? Ken ki ta kre faze kuza eradu? Ningen ka ta kre faze kuza eradu mano, ave na ora minguadu sima nos genti grandi ta fla, Mo inte, mo intendi um bagulho ali, mo. Nha mano, bo alguém com faca na mão, bo sa ta ta aquela guerra. Bo tem que ta lá, não tem apanha faca. Bo sa intendi um coisa? E se ta ouvi com bo também, mano. Bo tem que tem sabi calma alguém. Se o ka sabi calma alguém. é má prubléma inda, mano. Si bu ka sabe kalma algen, é má prubléma. Bu sta intende? Avês, Sii, nha mano, êê, sii, fladu bróda primeru. Bo tanbe fla bróda asin ki sa ta sirkula, bróda primeru. Bróda primeru, tranka ka ten sangi di barata, se oi ame ka ta safa ku mo, e bai pa undi ke ta safa pa via má fásil. Kuse ntendendi? Mas, na no, na nha opinion, minha tambi e poti, klaru, e te, e tudu dos e di sel, un e se maridu, kel otu e se irmon, kuse ntendi? Ave e ten ki ta entra na meiu pa e ta ajuda un kualker manera, kuse ntendi? Tranka la si sin e foi vítima di vítima e reaji bo ta intende un kuza é kela ki kontise mano é kela ki kontise bo é bo é na vídiu la tranka e pegadu ma e ka ten rostu na txon asi no gaji ten rostu labantadu mano rostu labantadu na vídiu sa vídiu ki un gosi el vídiu ta parse klaramenti ma el klaramenti nitidamenti ma el mesmo sa intende un kuza nu ka pode kondenal. Tanbê nu ka pode kondena gajus ta inbeja kontisiadu ku el pa gajus sta na ospital, nu ta dizeja midjora pa el ki tudu ta kore dretu na si vida, ke ta sai dessa pamodi la si si sufrimentu sta pa tudu ladu mano. Nun familia ka sta kontenti, familia di tranka ka sta kontenti, familia di gaju ka sta kontenti, tudu e uma e e e uma merda mano, ta ntindi un kuza? e uma merda mano, tudu e um fudidu mano, tudu tudu tudu sta sta ku problema mano, e si ki ta ki ta gera ma gera. Gosi N tende ki ta xera ma gera, ma prublema. Bu sta ntende un kuza? Eee kila ki vez ki senas ka ta rizolvi nunka mano, kila ki nu ten mas konsiensia mano, se ntende? Aves, ave un soku ki nu ta da un algen bu ka sai ki prublema ki algen ta teni, si ntende? E podi kaba diskonta prublema na nos, kila ki komplikadu mano. Diós ka dexa kel-la. Má ami, N konsigi ki N ta fla klaru, Tranka, tranka! Nunka nu foi amigu, dja nu kustuma pâpia. Ami N ka pode dizeja-u mal, bo ka pode dizeja-m mal, N ka pode dizeja ningen mal. Ami konsigi ki N ta fla-u, E, po koraji, nha mana, po koraji, poi un. Bu ta ben ku kel vídiu li, ku serteza pesoas ta tra kor, ta poi na internet. N konsigi ki N ta fla-u, E pa po koraji, pa bu ultrapasa kel momentu difísil di vida li. Gosi bu ta odja kel ki é momentu difísil é ka ten dinheru ki é momentu difísil non é ka staba na pobreza ki é momentu difísil non gosi kel li ki é bu momentu difísil N ta kridita ma bu ta pasal ku rostu labantadu pusivel ku mural mesmu ki tudu ta da sertu na bu vida uniku kuza ku bu podi pidi perdon é pa bu fidju kuza ki pasa kel li prizensia Talvês ki fika markadu pa vida interu, bu a ta intende. Kel ta fika markadu pa vida interu pamodi kes kuza li nunka ka ta paga di memória algen, pa é un kuza atorrorizanti. Bu a ta intende un kuza? É un kuza ki ta fika spantadu. Má é é vida mano, é vida, é vida, é vida mesmu. É vida. Pentinha. E vida é konplikadu mesmu mano. Dedo di pina, usa ki ta. Ê abo é kenha mano? Abo é kal des? Dedo di pina, abo é kal des? Ah qual é motivo di nha live? Bom, nha live é di inda fai live ora ki N kre mo. Internet é di meu, konputador é di meu, e vos é di meu. Abo qual é motivo bu sta li? Yow, otu fla ban ba trabadja, ba trabadja bo mano, ba trabadja bo nha bro. Ba trabadja bo, abo bo ki ten ki ta ba trabadja, mi sa ta trabadja manenti mano, bo sa li si ta assisti-m ta fai nha trabadju ah, bo ka sa di feria, bo ka sa ta fazi otu vida, abo kel li ki é nho problema mano, abo bu kusuma poi atranka fule algun be na vida, bu kusuma dal suporti algun ve na vida, bo ata preokupa ku si disgrasa ki sa kontise ku el gosi li. A. Precisa intende un kuza, si gajo da li ke reaji, prublema é des dos, es dos ki ta rezolve, es é dos omi. Precisa intende un kuza, é kela ke prublema di nos kabuverdianu, sen pur sentu prublema di nos kabuverdianu. Undi ki nu bai, e senpri ta ten prublema. Sa ntende? Dipô nu ten ki ta ben obi verson di tranka, verson di se kunhadu, verson di se mudjer, nu ta ben sabe tudu. Ku ténpu, tudu nu ta ben sabe. Dja nu sabe ma é ka marketing, ma é ka marketing, ma kontise mésmu. Ê, nha mano, lisinsin, lisinsin, mano, kel-li é ka fofóka, mano, kel-li é ka fofóka, kel-li sta tudu na internet, mano, bo odja. Odja un kuza li, nha manu. Nha manu, fofóka é un kuza ki bu vida privadu, ki N sa ta panha, ki N sa ta poi públiku, nha manu. Bu atxa ma N ta panha stória di tranka fula privadu pa ben fla-u li sin-sin? Bu atxa ma si N sabe ma N ta fla-u? Kel otu fla si adura nka karega tambor na konboi oh ta ben ku kel kuza la mo kel fila tem nka kela nka ta fai mal non ba ta intende kila kila nka sa faze mal non nton é isso mano bu sai ntende vida tudu vida vi vida é problemátiku ba fla é serio mano a fla un kuza se pa polemika si n kre polemika nta fai polemika nha mano Ku sen tene kuza, si N kre disgrasa di mon di algen, N ta konsigi disgrasa di mon di algen. Má ami N ka gosta di disgrasa di algen. Mo bo pensa ma N ka ta da kónta mon di kuza ki ta pasa? Bo atxa ma N ka ta pâpia pa mon kre? Ó, pamodi N ka ta pâpia pamodi N ka ta krê pâpia tudu kuza pa N ka pode pâpia, mo. Ô pensa ma N da kónta di un kuza di un algen famozu ma N ten ki ta fla? Nau mano, N ta fika ketu, mo. Ô pensa tudu kuza ki ta papiadu? Nau. Boi klama kundi tudu kila ku nos tranka, tranka na biti, tranka umildi, tranka artista di povu, se ntende, kontisi kel sena kula, e tristi e lamentável mano, e mas un fazi di vida mano, nos tudu nu sta sujetu a kila mano, e mas un fazi di vida, mas un prublema ke ten ki ta ultrapasa. Si bu é fan di tranka, bu ta kontinua ser fan di tranka, si bu gosta di se múzika, bu ta kontinua ta konsumi se múzika, si bu gosta di konteúdu ki el ta traze, bu ta kontinua ta gosta di el. Meste ntende, má bo ka ta ben, nu ka sabe kuse ki el ta pasa tanbê ku el tanbê rialmenti. Meste ntende? Kuzê ki sta ta kontise ku el rialmenti bo nu ka sabe. Oji-n-dia tudu, tudu pode kontise. Ba ta ntende, ma algen pa bai ti ki pega faka pa odi algen ku ol, bu ta pensa faka ka sima xote ok, bu odi algen un pan dja sta ma faka nau, faka dja e konplikadu dja e mesmu fudidu mesmu ba to, e mesmu complication. Tranka na biti. Foda. Bo ta odja. Porta, ka tranka flu, el ten família li be, si se família é bunitu, ma el, se mudjer, se fidju, fotu li, sinsin, sen dia nen goza, tudu algen ta partilha. Un família bunitu ki konstrui pa ben distrui pamodi kes séna li mano. Eee ma é mu tristi memu mano, ta da-u ta da-u até dor mano. É konplikadu mano, é txeu tristi kuzê ki pasa realmenti ku tranka fulha memu. Imajina bo nen bu ka teru nen bu ka ta nen bu ka kuza pa tudu ke pulisia kel un aparatu pulisia la imajina ami ka bin oja tudu ke pulisia fla kila ka poi se tranga fulia mi gosi li kinsa ta ten mas serteza poi un oja video li sin sin ta parsi tranka tranka tranka tranka i ten ko kore. Ka ten kokore ma io e fudidu mano, e fudidu, fudidu, fudidu mesmo. Fudidu mesmo mano. Unico conselho ki nta fla, mano, hoje em dia, papo reto, sem filtro. B'sta intende? Sabe modi ki bu sta ta aji, sabe kenha ki bu ta tene bu redor, tenta kontrola bus emoson másimu pusível. I más un bes, mano, na vida tudu algen ta fofoka sen dúvida, tudu algen ta fofoka. Tudu algen é fofokeru, mano. Tudu algen na mundu ten un ponta di fofoka dentu di el. Fofokeru sen dúvida, mano. B'sta intende? Tudu algen ta krê sabe di vida di kel otu. Kel é un kuza ki é sértu. Gósi, tudu algen krê ser fofokeru. Tudu algen krê sabe kuzê ki sta ta pasa na vida di tranga fulha. Tudu algen sta kuriozu pa sabe kuzê ki pasa realmenti. Bu atxa ma tudu algen ka krê sabe? Tudu algen krê sabe. Má ten algen ki sabe kuzê ki pasa realmenti. Bo atxa ma kel algen sta ben fla-nu kuzê ki pasa realmenti? El ka sta ben konta-nu. Mas, ningen ka ta krê disgrasa di ningen, mano. Aron nu gosta di polémika sin. Mas, nu ka krê kel polémika ki ta involve agreson, kel-li, kel otu. Nau, mano, nu krê un polémika saudável, mano. Bo atxa ma kel-li é polémika? Kel-li é disgrasa di algen. bo nu ta kria un polémika diferenti mano, você entende? Bo imajina tranka folha artista di povo. Gosi li pa es ta pasa pa kel mumentu la, mano. É tristi, é lamentavelmenti, mano. Bo atxa matranga fula ta kreba kila pa kontise na se vida? Nau, mano. El ka ta kre la pa kontise na se vida nau. Nem mi ka ta dezeja kila pa se vida nau. Ninguém ka ta kre kila na se vida nau, ho atxa ntende. Ken ki ta kre odja bu vida ta so pa tras, so pa tras, ka ta progredi pa frenti nada. Ningin ka ta kre kila.